Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso ac am y geiriau caredig, ac mae'n anrhydedd i fod gyda chi fan hyn heddi wrth gwrs. Ga i gywiro, Lina, gyda i un peth, dyw'r llyfr ddim mas 'to. O, reit. Ond fe fydd e, mae e'n iawn, fe fydd e gyda chi yn siop y Sporting Dee cyn y Nadolig. Wel, ga i weithio chi? Mae 'na dri mab gyda ni wrth gwrs, wi 'di di clywed amdanyn nhw yna, Llewelyn, Gruffydd a Cynan. A mae'r bois 'di rhoi siars i fi cyn dod fan hyn heddi. A'r siars yw, doi beth, paid a bod yn hir a paid a bod yn boring. Wel, wi'n addo i chi, fydda i ddim yn hir, a fy' 'na i drio 'y ngore i beidio bod yn boring. O'n i'n gwrando ar raglen radio yn ddiweddar, Ac ar y rhaglen 'ma, o'n nhw'n trafod arogleuon, neu smells. Ac arogleuon, wedodd, wedes i, cofiwch, nid drewdod, mae gwahaniaeth rhwng y ddou beth. A nawr te, cyn bo chi'n dechrau meddwl ble mae hwn yn mynd gyda phethe, sticwch gyda fi am damed bach 'to. Achos beth o'n nhw'n siarad amdano ar y rhaglen 'ma oedd shwt ma' arodeuon yn dod nôl ag atgofion i'r meddwl, ag yn enwedig atgofion o ddyddie plentyndod. Ac yn tyfu lan yn yn tŷ ni, fe allwch chi ddychmygu bod Steddfod Llambed o'n cwmpas ni ym mhob man. A doedd hynny ddim jest yn mis Awst, wrth gwrs, ond roedd e am fisoedd cyn hynny, wrth i'r paratoadau blynyddol gael eu gwneud. Ac yn amlwg wedyn, roedd pethau'n prysuro o ddechrau Awst ymlaen, ac fe fyddai'r ffôn yn dwyn gyda gwahanol drefniadau a phobl yn ffono i archebu tocynnau ac ati. A phan wi'n meddwl am atgofion plentyndod, am y Steddfod yn enwedig, wi'n cysylltu nifer ohonyn nhw gyda arogleuon neu smells arbennig. Yr arogl cynta sy'n dod i'r feddwl yw arogl porfa, pren a phabell. Achos yn y saithdegau, ers i ddechreuad yn 1957 a gweud y gwir, flwyddyn cyn i fi weld bore dydd am y tro cynta, cofiwch chi, oedd cartre Steddfod Llambed Lawr yng ngheuer ysgol y tu ôl i ni fan hyn, ac mewn pabell fawr wen lawr fyna. Ac oedd y babell fawr yma yn dod â rhyw gyffro gyda hi pan oedd hi'n cael ei chodi. Ac oedd 'na ryw awyrgylch arbennig am y cyfnod hynny, fi'n credu, fel mae nifer ohonoch chi ni'n gofio, wi'n siŵr, rhywbeth unigryw i'r cyfnod 'na yn y saithdege, fwy na thebyg. A chi'n cofio'r llwyfan pren, yn wir? Wel, oedd y llwyfan pren yn cael ei godi bob blwyddyn, wrth gwrs, ac oedd rhai o fawrion y genedl yn perfformio ar y llwyfan hwnnw. Enwau fel Max Boyce, Iris Williams ac, wrth gwrs, y diddanwr amryddawn Ryan Davies. Fe oedd superstar mawr yr oes yndyfe? Ac ro'n i, hyd yn o'd fel plentyn bach, yn gwbod bod seren fowr wedi dod i Lambed pan nath e berfformio yn un o gyngherdde y Steddfod. Ac wrth sôn am y llwyfan pren wedyn, wi'n cofio un flwyddyn, am un cyfeirydd yn diflannu o dan y llwyfan, wedi dod wedyn i hwylie ar ôl mynd i gyfeirio. Ac o'dd e'n un o'r digwyddiade 'ma, dyddie 'ma, bydde fe ar YouTube a sianeli tebyg ar y we bydde fe, ac yn sicr bydde fe 'di ennill ffortiwn hefyd i bobl pe bai nhw wedi ffilmio fe, achos o'dd e wedi cael ei ddangos ar raglenni rydd y gwlith. Ac wrth gwrs, fel pob stori dda, roedd 'na happy ending iddi, achos chafodd y cyfeilydd ddim dolur, a wi'n falch i weud bod e'n dal wrthi ddeugain mlynedd wedyn. Arogl arall sy'n dod nôl ag atgofion o'r Steddfod i fi wedyn yw arogl mwg. Mwg, sigaréts a sigars. Yn ystod gwyliau'r haf, Fe fydde nhad yn aml yn hala fi mas i'r dre ar wahanol negeseuon yn ymwneud â Eisteddfod. Ac un o'r mannau fydden ni'n mynd yn aml iawn oedd swyddfa Edwyn Jones, oedd yn ysgrifennydd ar y Pwyllgor Llên ac Adrodd, wrth gwrs. Ac roedd swyddfa Edwyn, chi'n cofio hi mae'n siŵr, lot ohonoch chi, Swyddfa Busnes y Swyriant Edwin reit ar y sgwâr yng nghanol y dre. A beth fi'n cofio am fynd 'na yw cnoco drws, wedyn clywed llais dwfwn a charismateg Edwin yn gwahodd fi mewn. Ac yna, wrth agor y drws, yn cael y mwrw gan arogl y mwg 'ma, a fan'na o'dd Edwin yn gwbwl hapus i fynd yn niwl trwchus y cigars, a finne yn peswch ac yn bwldagu i gered. Ac o'dd e'n syndod a gweud y gwir bod e'n gallu gweld na chanolbwyntio yng nghanol yr holl fwg 'ma. Nawr wrth gwrs i ni 'di hen arfer hala'r mren bŵ gyda ni'r smoke alarms, ond tase un yn swyddfa Edwin bryd hynny bydde hi'n mynd bant o hyd os aeth yn fyw. Ar y ddal arall wedyn ni'n gysylltu gyda'r Steddfod i warogl hot dogs, ac mae hynny'n atgof o'r cyfnod pan symudodd y Steddfod fan hyn i'r ysgol yn yr wythdegau. A phan ddaeth i fan hyn, wrth gwrs, fe ddaeth Lyn a Tegwen Pencader a'i fan fwyd yma hefyd, ac o'n nhw'n gwneud hot dogs gwych. A bryd hynny, yr unig gyfle oedd rhywun yn ei gael i flasu hot dogs, Oedd pan fydde'r Steddfod yn dod i'r dre, neu'r ffair. A fan Lyn a Tegwedd oedd McDonalds yr oes. Ac er gwaetha symud i'r ysgol, nath y Steddfod ddim colli 'i hypêl. Fe nath 'i barhau i ffynnu. A ffynnu cymaint wrth gwrs, nes fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod yma i'r dre yn 1984. Ac roedd hynny yn achlysur anferth wrth gwrs. Yr ŵyl genedlaethol fawr yma, a'r holl sylw oedd yn dod gyda hi, yn dod fan hyn i Lambed. Un atgof arall sydd gyda fi o'r cyfnod hynny yw bod yn helpu i stiwardio, wedi bod yn faint o help bo' ni, ond o'n i yn stiwardio yn y meysydd parcio pan ddaeth y genedlaethol i Llanbed, a fi'n cofio cael llongsgyfent o fwg exhausts o'r fintau o geir 'na. A doedd ddim lot o sôn am low fuel emissions nôl yn 1984, allai sicrhau chi. Ychydig wythnosau yn ôl, o'n i'n hynod o falch i glywed ac i ddarllen am y bwriad i ddod nôl â'r Steddfod Genedlaethol i Geredigion yn y flwyddyn 2020. A pha well cartre iddi na fan hyn yn Llanbed? Ac fe allai lot o bobl falle fy nghyhuddo i fan hyn o beidio bod yn ddi-duedd. Ond wi'n dal yn meddwl fod y Steddfod Genedlaethol Llanbe du 984 yn un o'r Steddfode gore sy wedi bod. A gobeitho'n fawr ma fan hyn y daw hi eto ymhen pum mlynedd. Fe ddechreues i drw sôn am Arogleion ac fe 'na i orffen drw neud hynny hefyd. Mae 'na ymadrodd yn Saesneg ond does e? The sweet smell of success. Ac fi'n credu fod yr arogl yna wedi bod gyda 'Steddfod Llambed ar hyd y blynyddoedd. Arogl llwyddiant. Arogl sy'n deillio o draddodiad y Sylfaen Cryf. Ac bu'n mawr obeithio y gwneith hynny barhau am flynyddoedd lawer i ddod. Pob dymuniad da am bob ffyniant i'r dyfodol i'r Eisteddfod, a diolch yn fawr i chi gyd am wrando.